yaani khalas amma boruu yookaan iftaan isaan asitti arkamanii mana iftuu bakkaan ani amma taa'u tana insha Allah iftuun galgala boruu yookaan galgala iftaan deebitee jirtii bakka tanatti arkamti iftuutii wajjiniin akkuma duraanii gaa viidiyoo isiniif marra bakkaan irra taa'e kana boruu iftuun dhuftee viidiyoo isinii maruu teessi Yaa Rabbi du'aa'iin bira dhaabbatte rakkoo bira dhaabbatte. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattootaa fi hordoftoota keenya shama harka fuunachaa ilmaan oromoo marti bakka jirtanitti salaamanni keenya barrisee isin bira haa ga'uun jaa alhamdulillah rabbil aalamiin isinis baga nuuf jiraattanii eh, warreen akkanatti hedduu takka komantiidhaan obboleetii teenya iftuu bira dhaabbattanis hedduu takka naaf galatoomaa isiniin jaaradhaa yoomilleeyu eh, galanii rabbii haa ga'u Iftuu gaa akkuma laaltanitti laaltanii jirtan viidiyoo isii fuula isii dhageenyee jirra. Naafis dawwaltee jirti alhamdulillah gammachuutu na deebise duraanii sanii hangaaniin gammachuu iftuu hangaan ibsutti viidiyoo hin maruu ol hin ba'uu jeetiin jira. Alhamdulillah Abiraahimiif illee dawwaltee turte. Akkasuma nama hundaa iftuu barbaada fiduuf kutanii jiranii Abiraahimiif birraan laaltan gaa viidiyoo. Galanii ka rabbiitii oromoo tiyya hedduu takka naaf galatoomaa naaf jiraadhaa issin jaalannaa yoomillee isin jaalanna keessaafuu warreen suudii jirtan warreen ala jirtan warreen iftuudhaan iftuu bira komentiin dhaabbattan akka nagaa billoo ummaan dhufu jirtii daawwattoota salaamiya maamaan dhufu jirtii kunoo gaa alhamdulillah yaani ummaan taane adaadaa isaa bira jira akkuma gaafa haadha isaa bira jiru Arraan tana maalifiif waanin gammadeefiin isanlee qabadhe dhiyaadhe. Bariituun gaa ummaa isii fiduu kuttee abbaa wajjiniin hin jirtu. Nutis keessaa baanee jirra. Gammachuun iftuu hedduu takka bareetitii natti dhagamtee rabbiin mana sii keessatti rabbi nagaan haa deebisu. Aadi gaa hanga dhukkubsattee karaa waan isaan godhee isii godhee fi waan tumichaan godhan hundaa'u ni wal'aananna. Galanni kan rabbiitii. Akkas egaa daawwattoota keenya iftuu haala kamiin kan simadhu yaani gammachuu addaa mufaajaa ajaa'ibaa godheefiitiin eegaa guyyaa isiin dhufte maaliif humaan taatu inshaallah ni fayyiti hanga qurus jettellee Ibraahim akkuma jirraa fidetti haa geessu maaliif hedduu takka iftuun dhibamtee hedduu takka qoonqoodhaan rakkisaa waa meeqa godhanii jiran gaa jarri daran hanga gaara caala gaara teessisan hanga gaara keessa deemtu san inuu nagaya qilleensa oksijiin adda addaa fudhatti maaliif fi eegee bira galchan jarri iftuu hedduu takka ugguranii qilleensa dhoorkanii yaani namuma hidhaa kaa hidhaa mana jechi jala Namuma san godhe taatee iftuu bas viidiyoo isii gisee ilaale hedduu na gaddisiiste maaliif hedduu takka waan qilleensa na garreef fuulli isii cufti inni gubatee inni addaate taa habiibii laa habiibii laa hedduu takka addaattee maal taatee yaani kuni fayyaan jiraanaan namni fayyaa qabaanaan alhamdulillah wanni namni godhu waan takka hin ta'an maaliif kana keessaa baatii Iftuu tiyya rabbi nagayaan si haa fiduu rabbi nagayaan mana keessa si haa deebisu maatii tee keessa rabbi si haa deebisu haadha bilaal humaan taatu amshir haizo ka isaa baata haaraan itti simadhu gaa iftuu guyyuma isin dhufteen isin viidiyoo mara maaliifif ani bas gammachuu malee hin fadhu gadda duraanis hedduu takka irra deddeebi'eeti yeroo hunda viidiyoo maruun barbaadu Kanaafuu akkanumatti na quba qabaadhaa warreen kayaanii faaxumaan maaliif dhabamtee maaliif bira hin dhaabbanne maaliif akkas hin taane warreen jettanii hedduu takka jirtanii ani gammachuu isii malee guyyuma gammachuu isiin dhufte yoo ta'e- taate malee eh, viidiyoo eh, akkanumatti ol ba'ee maruu hin barbaanne saniifuu guyyaa isiin dhufte mufaajaa ajaa'ibaa godheetiin akkasumatti isinillee waliin tokkoomne eh, qilleensa irratti illee taatu ga'a. Na birallee jiraachuu baattanii qilleensarratti warreen qilleensarra na simattanii waliin simannaa akkasuma ibsuu walumaan simannaa hundi keessanuu warreen suudiirraa na dawwaltanii faaxumaa maal taatee ani maaltu akka na sibachiisee maaliif miidiyaarraa dhabamtee iftuunoo haala kam keessa jirti warreen jettan hangaaniin dhufee waan nagayaa waan qabatama qabu waan dhugaa fudhatama qabu yoo taate malee hin maru jeetiin didee Gammadaa gammanne jirra an warraan tana viidiyoo kokkoflaatiin isinii maru jira maaliif gammachuun natti dhageeme iftuun mana keessatti galtee taanaan alhamdulillah wanni naaf hin jiru maaliif isi jechaa gaawaa meeqaan tahee akkasii ilmaan irra jiranii ilmaan isii akkas ilmaan kiyya akkas kanaafuu waa meeqaatutu na dhageema viidiyoo sanuu maruu isuma karaa barbaacha isiin asiin mul'atti yoo jaan Karuma itti naa himan san deemu malee eh, fiidiyoo maruu yaani hangaan gaara deemu jiru sanis fiidiyoo mare malee achi boodaati karaas galii ijoollee keessa galii maaliif namninis bakki ijoollee itti dhiisee yaani na ilmaan kootti fuudhi jedhanii na darbaranii hangaaniin eh, dhiirti gaa karaas nuutuu bakka tana deemaati faaxumaati ijoollee keessa galii bakka naan jettanitti eh, bakka alhamdulillah rabbil alamin Abraahimii fi Haraas. Amma boruu yookaan iftaan isaan asitti argamanii mana iftuu. Bakkaan ani amma taa'u tana inshaallah iftuun galgala boruu yookaan galgala iftaan deebitee jirtii bakka tanatti argamti iftuutii wajjiniin akkuma duraanii gaa viidiyoo isiniif marra bakkaan irra taa'e kana boru iftuun dhuftee viidiyoo isinii maruu teessi. Yaa Rabbi du'aa'iin bira dhaabbattan akkuma bira dhaabbattanitti ammallee faana wal faana xumuraa fi iftuun nagayaan gaa akka itti nama baasu akka itti bahan beekan malee akka itti galan hin beekan jette Oromooni. Akkasuma du'aa'iin ammallee bira dhaabbadda akkuma du'aa'iin bira dhaabbachuu jirtanii hedduu takka galatoomaa hedduu takka Oromoo tiyya isiniin jaaladha. Silaa wal malee waan qabnu du'aa'iin hedduu takka iftuu gargaartanii. Maalifiif iftuun bakka akkasiitti arkamtanii? Iftuun bakka akkasii jirti, iftuun kanarra geesse, iftuu akkana tahi, iftuuf duuba deebi'i, iftuu kana tahi warreen jettaniin komatiidhaan hedduu takka iftuu maatii tee keessa deebi'i. Akkasuma gaa daawwattoonni iftuu jalatti arkamtan, na jalatti arkamtan warreen na komartanillee ni jirtanii. Sii fi obboleessa keetiitu iftuu akkana godhe. isii manaa baasee warreen jettanii isin hundinuu galatoomaa maaliif iftuun akka deemtee rakkattu ani hin barbaadu iftuun akka dararamtu hin fadhu iftuun akka waan hin taane keessa buutu hin fadhu duraanu maaliif kana caalaa waan inni naaf isiin irratti daangaa sun waa meeqa irra wal geenye akka isiin rakkattu hin fadhamu gongumaa iftuu dhugumatti wallaahi akka iftuun dararamtu hin barbaadu. hedduu ulfaadha oromoo tiyya galatooma warreen iftuu bira dhaabbattan hedduu takka iftuu ba- manatti akkuma nama is- isinumaan nu wajjin mana deebise iftuu maaliif akkasumatti ilaala wallahi gammachuu keessa gaa arra waanii fi waanii naasaa dhabeetiin jira gammachuu addaatiin natti dhageeme iftuun dhufuu kanaaf waan ajaa'ibaatiin natti dhageeme Waliif rabbi nu haa dhiisu. Ammallee akkasumatti fixattan xumura. Akkasuma gaa birraa awuroo hedduu takkaan komadde jii habibi. Birraa hedduu takkaan arrabse gaa dirqama wanni kun tolaan as hin dhufne. Dirqamatti birraan bakka tanaas dhiyaate maaliif birraa lafattis balaa irraa baaseetiin yookaan kaan mootummaa qabeetiin mootummaan hidhaa si geesse jeenitiin birraa haa isa godhe. Dirqama isaatitti gaa'ibtuu deemee dallaala bakka san barbaaduun Abiraahim wajjiniin akkana funyu qurqursaatitti birraan maaliif duraanis namni gaggeesse iftuu birraa irratti uume birraadha. Jii habibi jii. namni kana hojjete birraadha birra eh, dirqamattis tolattis gaa yaani waan kana duraan haa iftuulleen haa keessaa qabaattu ah, afaan isii fuudhee duraan gaggeessuu hin qabu gaggeessee ta'ee iftuun dila san dhibamtee rakkattee gaara keessa cafaqamtee beelooytee dhe- dheebooytee dhukkooytee bakka seentu dhabdee eh, oromoon gaa silaa waliin waliif hin naatuun baanan san akkasi gaa oromummaan kararraa fuutee Kunoo anaa si geessaa, anaa haakima si geessaa, anaatu baasa irra si kaaya, anaa makiinaa irra si kaaya jedhee gurbaan karuma kanaan fuudhee iftuu waan hin taane irra dalagee inni Oromumaaf akkas godhe saniis kaarra dhaabbatee baasu jirus Oromuma. Silaa gaa nuti Oromoon akkanaa fi akkana maal jeetiin hima warri dararees Oromuma warri hojii dhaabbatus Oromuma hunduma keenyaa waliif nu haa galchu rabbiin. Ee woma kana cufa keessaahuu rabbiin nu baasee biyyi teenya rabbi nu haa galchu hunduma keenyaa rabbi waliin nu haa galchu keessaafuu akka oromoo rabbiin waliin nu haa galchu oromoon hedduu takka ta wal miituus isiidha ta hawaalaa gaara kana walirraa buustu isiidha ta karaa hoguu baaras deema wal- hawaalaa walirraa buustu isuudha karaa hundattuu warri wal wal dararaa jiru wal rakkaa jiru oromoodha Bakka hundattuu Oromoodha. Oromoo tiyyaa rabbi walii nu haa galchu. Walii nu galchee biyyi teenya rabbi nu haa galchu. Aboo akkasumatti gaa alhamdulillah rabbi laalamiini warra dhukkubsatuu warreen eh, meeqaantamii jira ka gaara kana keessa dhumaa jiru ka gaara kana keessatti faffaca'aa jiru ka bakkatti awwaalan eh, dhabanii dhagaarra kaayaa jiran meeqaantamii jira yaani iftuun karaa kana yoo deemte gaagaama akkasiitirra buute jechuufiin booyee lafattis booyee achittis dararamee rakkadhee yaanii akka yaa boonaa naa dirmadhaa iftuu bira akka dhaabbattanii iftuun akka maatii si keessa deebisu jee hawwulee bas yaanni keessan galma naa ga'ee jira alhamdulillah rabbil alamin gammadeetiin jira hedduu takkaan gammadee aboo warreen karaa jirtanillee isin yaa laaffisu warreen taariiba yaa jirtanillee karaa taariibaa kana firraa dhiisaa taariiba irraa rabbi isin haa dachaasu iif booda isin haa dachaasu karaa biyya teenyaa maalifiif karaan taaribaa rakkoodha karaan taaribaa ni arkitanii kan miidhaa namarra fidu jiru kaa ilmaan namaa gaara kana keessa meeqaan tam dhumu jiru akkasuma rabbi walii nu haa galchu alaa nu haa galchu biyya teenya rabbi nu haa dachaasu jaalala walii rabbi nu haa kannu akkasumatti daawwattoota hedduu takka gammachuu waan na dhageemtee jirtu fi gammachuu fi wallaale waanii fi waaniin jiruu ni wallaale har'a alhamdulillah rabbil alamin galanni ka rabbiiti hanga qophii nagaatitti guyyaa iftuun dhufte faaxumaan haala kamiin simachuu deemti faaxumaan iftuu akkamiin simachuu deemti maal akkam tolchite maal dhiyeessite haala akkamiin iftuu simachuu deemti obboleettiis gara takkaanis sayyuu isii akkasii Inshaallah qophii ajaa'ibaa godhee fitiin iftu mufaazaa yeroo isin dhufte akka maaliif rifaatuu san gammachuutti akka deebituuf haala saniniin si badhaa tiyyaa rabbiin nagayaan si haa fidu nagayaan si haa fidu mana keetii siin jaaladha yoomillee oromoo tiyyallee isinillee akkasumatti siin jaaladha.